E deseo di tur e siglonan. Capítulo djes tres, E victoria. E capítulo aki ta basá riba Mateo kuater, versículo sinku te djesun, Marko un, versículo djes dos i djes tres, i Lukas kuater, versículo sinku tje djes tres. E ora ei, Diabel a hib'é na e stat santu, i el a pon'é para riba e pinákulo di tèmpel, i a bis'é, Si bo ta e Yu di Dios, tira bo kurpa bou, pasobra ta pará skibí, E lo duna su angelnan enkargu tokante di bo, i den nan mannan nan lo kargá bo, pa bo no dal bo pia na piedra. Awor, Satanas ta suponé ku el a kontra ku Hesus riba Hesus su mes tereno. E enemigu falsu mes ta presentá palabranan ku a sali for di e boka di Dios. Te ainda e ta parse di ta manera un angel di lus, i e ta laga ta evidente ku e ta konosí ku e skrituranan i ku e ta komprondé e importansia di loke ku ta skibí. Manera Hesus a usa e Palabra di Dios pa sostené su fe, awor e tentadó ta usa esaki pa sostené su engaño. E ta claim ku e tabata test solamente fidelidat di Hesus i ku awor e ta elogiá Hesus su firmesa. Manera kon e Salbador a manifestá konfiansa den Dios? Awor Satanas ta urgié pa duna un evidensia mas di su fe. Pero atrobe e tentashon ta wòrdu introdusí ku un insinuashon di deskonfiansa. Si bo ta e Yu di Dios. Kristu a wòrdu tentá pa kontestá e sí. Es desir, Kristu a wòrdu tentá pa reakshoná riba e duda ku Satanas a ekspresá den e palabranan cual ta Sí bo ta e Yu di Dios. Pero Cristo a abstené for di e menor aceptacion di e duda ei. E lo no hinca su bida den peliger pa por duna evidencia na Satanas. E tentador a pensa di haci probecho di Cristo su humanidad y pa urgié na presuncion. Pero mientras cu Satanas por pidi hende pa peca, e no por obliga hende pa peca. El a bisa Hesus, Tira bo kurpa abou, sabiendo ke no por tira Hesus abou, paso Dios lo a interveni pa libra Hesus. I Satanas no por a forsa Hesus tampoko pa tira su kurpa abou. A ménos ku Kristu lo a konsentí na tentashon, e lo a wòrdu vensé, pero miéntrastantu ke no hasi esaki, e lo no por a wòrdu vensé. Ni tur e podernan di mundu òf yèrnu por a fòrs'é den e menor grado pa apartá su mes for di e boluntat di su Tata. E tentador nunka por obligá nos pa hasi maldat. E no por kontrolá e mentenan a ménos ku nan entregá nan mes na su kontròl. E boluntat mester konsentí. Fe mester kita su gara for di riba Kristu, promé ku Satanas por ehersé su poder riba nos. Pero kada deseo pekaminoso ku nos ta karisiá ta duna Satanas un kaminda pa e por pone su pia riba dje. Kada punto den kua nos ta faya di alkansá e standardi divino ta un porta abrí dor di kua e por drenta pa tenta i destruí nos. I kada fayo òf derote di nos banda ta duna e okashon pa reprochá Kristu. Ora ku Satanas a sita e promesa, kual ta, E lo duna su angelnan enkargo tokante di bo, el a kita i a keda sin bisa e siguiente palabranan, kual ta, Pa warda bo den tur bo kamindanan, esei ta, den tur e kamindanan ku Dios a skohe. Mira Salmo noventa i un, versíkulo diesun. Hesus a ninga di sali for di riba e kaminda di obedensia. Miéntras ke tabata manifestando konfiansa perfekto den su Tata, e lo no pone su mes sin tin mester den un posishon ku lo eksigi e interveshon di su tata pa salb'é for di morto. E lo no forsa providensia pa bin salb'é i di e manera ei faya di duna e ser humano un ehèmpel di konfiansa i sumishon. Hesus a deklará na Satanas bisando, Tambe ta pará skibí, No tenta Señor bo Dios. E palabranan aki a wòrdu papiá dor di Moises na e yunan di Israel, ora ku nan tabata tin sid den desierto i a demandá pa Moises duna nan di bebe i a grita sklamando, Señor ta mamei di nos, si of no? Exodo diesete versiculo shete. Dios a obra maravillosamente pa nan. Pero tog, ora cu nan tabata den problema, nan a duda di dje y a exigi evidencia cu Sehe tabata cu nan. Den nan incredulidad, nan a trata di pone na prueba. Y Satanas tabata urgi Cristo pa haci e mesun cos. Dios a testifica caba cu Hesus tabata Su Yu. i pa puntra wor, pa evidensia ke tabata e Yu di Dios, lo nifiká pone Dios su palabra na prueba, di tent'é. I e mesun kos lo ta bèrdat di puntra pa loke ku Dios no a primintí. Esaki lo manifestá deskonfiansa i e tentamentu i probamentu di Dios. Nos no mester presentá nos petishonnan na Dios pa proba ku e lo kumpli ku su palabra sí òf nò. Pero nos mester presentá nos petishonnan pasobra e lo kumpli ku su palabra, no pa proba ku e ta stima nos, pero pasó e ta stima nos. Sin fe ta imposibel pa agrad'é, pasobra esun ku bin serka Dios mester kere ku e ta i ku e ta esun ku ta rekompensá esnan ku ta busk'é diligentemente. Hebreonan dje son, versíkulo seis. pero fe ta den ningun sentido uní na presunshon. Solamente esun ku tin berdadero fe ta sigurá kontra di presunshon, pasobra presunshon ta Satanas su imitashon falsu di fe. Fe ta reklamá Dios su promesanan i ta produsí fruta den obedensia. Presunshon tambe ta reklamá e promesanan, pero ta usa nan manera kon Satanas a usa nan, pa diskulpá transgreshon. Fe lo a guia nos promé mayornan pa konfia e amor di Dios i pa obedesé su mandamentunan. Presunshon a guia nan pa transgresá su lei, kerendo ku su gran amor lo salba nan for di e konsekuensia di nan peká. E no ta fe ta loke ku ta reklamá e fabor di shelu sin kumpli ku e kondishonnan riba kua miserikòrdia mester wòrdu duná. Berdadero fe tin su fundeshi den e promesanan i provishonnan di e Skrituranan. Mayoria bia, ora ku Satanas faya di instigá deskonfiansa, e ta sali eksitoso dor di hiba nos na presunshon. Si e por kousa pa nos por pone nos mes inesesariamente den e kaminda di tentashon, e sa ku e viktoria ta di dje. Dios lo preservá tur hende ku ta kana den e kaminda di obedensia. Pero di sali for di riba e kaminda ei ta nifiká

Tòg, nos no mester pèrdè kurashi ora nos wòrdu ataká dor di tentashon. Mayoria bia, ora nos wòrdu ponè den un situashon duru ku ta tèst nos, nos ta duda ku e spiritu di Dios ta esun ku tabata guia nos. Pero e spiritu tabata esun ku a guia hiba Hesus den e desierto pa wòrdu tentá dor di Satanas. Ora ku Dios hiba nos den prueba, e tin un propósito pa alkansá, pa nos bienestar. Hesus no a asumí i soponé riba e promesanan di Dios dor di drenta inesesariamente den tentashon. Tampoko e no a entregá su mes na deskurashamentu ora ku e tentashon a bini riba dje. Nos no mester hasi esaki tampoko. Dios ta fiel, kende lo no permití pa boso wòrdu tentá mas ku boso por soportá. Ma huntu ku e tentashon e lo proveé salida tambe pa boso por soportá. E ta bisa, Ofresé na Dios un sakrifisio di gradisimentu, i paga bo promesanan na e Altísimo, i sklama na mi den e dia di angustia, lo mi reskatá bo, i aba lo glorifiká mi. Un Korintionan dies, versíkulo dies tres, i Salmo sinkuenta, versíkulo dies kuater i dies sinku. Hesus tabata vensedor den e segundo tentashon, i awor Satanas ta manifestá su mes den su berdadero karakter. pero e no ta parse manera un monster mahoso cu pata di split y cu ala di raton djanochi. E ta un angel fuerte, anca cu el a cay. E ta confesa y declara su mes di ta e lider di rebelion y e dios di e mundo aki. Ponendo esos riba e cerro di mas halto, Satanas ta causa pa tur e reinonan di e mundo den tur nan gloria pasa den un bista panoramico dilanti di esoso bista. E lus di sol lo ta bria riba e suidatnan yen di tèmpel, riba e palasionan di mármer, riba e vèltnan fruktífero i riba e kunukunan di wèndrùif ku ta kargá ku fruta. E rastronan di maldat tabata skondí. E wowonan di esos ku resientemente tabata mira solamente tristesa i desolashon, awor tabata wak riba e esena di bunitesa i prosperidat sin igual. E bos di e tentadó a wòrdu tendé ta bisa, Lo mi duna bo henter e dominio aki i su gloria, pasobra esei a wòrdu entregá na mi, i mi ta dun'é na esun ku mi ke. P'esei, si bo adorá mi, tur esaki lo ta di bo. Kristu su mishon por a wòrdu kumplí solamente pa medio di sufrimentu. Dilanti di dje tabatin un bida di tristesa, difikultat i konflikto, i un morto bergonsoso. E mester karga e pikanan di henter e mundu. E mester soportá e separashon for di su Tata su amor. Awor e tentadó tabata ofresé pa entregá e poder ku el a reklamá pa su mes. Kristu por a libra su mes for di e futuro teribel i spantoso dor di rekonosé e supremasia di Satanas. Pero pa hasi esaki tabata nifiká pa entregá e viktoria den e gran kontraversia. Tabata dor di buska pa eksaltá su mes ariba di e yu di Dios ku Satanas a peka den shelu. Si e lo prevalesé awor aki lo nifiká e triunfo di rebelion. Ora ku Satanas a deklará na Kristu ku e reino i e gloria di e mundu a wòrdu duná na dje i ku e lo a duna esaki nesun ku e ke, Solamente un parti di loke ku el a deklará tabata bèrdat, i el a deklará esaki pa su propio propósito di engaño. Satanas su dominio tabata esun ku a wòrdu ranká kitá for di Adam, pero Adam tabata e representante di e Kreador. Adam no tabata tin un gobernashon independiente. E tera ta di Dios i el a entregá tur kos na su yu. Adam mester a reina bou di Kristu. Ora ku Adam a traishoná su dominio den mannan di Satanas, Kristu te ainda tabata sigui di ta Rei legítimo di esaki. Asina Señor a bisa na Rei Nakudonosor, E Altísimo ta goberná e reino di hende i ta duna esaki na esun ku e ke, Daniel kuater versíkulo dishete. Satanas por ehersé e outoridat ku el a reklamá pa su mes? solamente si Dios ta permití. Ora ku e tentadó a ofresé e Reino i e gloria di e mundu na Kristu, e tabata proponé pa Kristu entregá e berdadero puesto di Rei di e mundu i pa Kristu tin dominio pero bou di dje, sumiso na Satanas. Esaki tabata e mesun dominio riba kua e speransanan di e diunan tabata fihá. Nan tabata deseá e reino di e mundu aki. Si Cristo lo a consenti pa ofrece un reino asina ei na nan, gozosamente nan lo a ricibi el. Pero e maldicion di pica cu tur su miseria tabata sosega riba e reino di e mundo aki. Cristo a declara na e tentador bisando, Bai for di akinan, Satanas, pasobra ta para scibi, Adora Señor bo Dios y sirbi E so. Dor di esun ku a rebeldiá den shelu, e reinonan di e mundu aki a wòrdu ofresé na Kristu pa kumpra su homenahe na e prinsipionan di maldat. Pero e lo no wòrdu kumprá. El a bin pa establesé un reino di hustisia i e lo no bandoná su propósito. Ku e mesun tentashon, Satanas ta aserká e ser humano. I aki e tin mas mihó éksito ku e tabata tin ku Kristu. Na hende e ta ofresé e reino di e mundu aki riba e kondishon ku nan lo rekonosé su supremasia. E ta rekerí pa nan sakrifiká integridat, despresiá konsenshi i entregá nan mes na egoismo. Kristu ta punta nan pa buska e reino di Dios i su hustisia promé. Pero Satanas ta bin kana banda di nan i ta bisa, Sea kual sea portá bèrdat en kuantu bida eterno. Pa por ta eksitoso den e mundu aki, bo mester sirbi ami. Mi tin bo bienestar tene den mi man. Mi ta duna bo rikesa, plaser, honor i alegria. Tende na mi konseho. No laga bo mes wòrdu influensiá ku e kreensianan kaprichoso di honestidat i abnegashon. Lo mi prepará e kaminda bo dilanti. De e manera aki, e multitud nan ta wòrdu engañá. Nan ta konsentí pa biba pa e servisio di e ami, i Satanas ta satisfecho. Miéntras ke ta atraé nan ku e speransa di dominio mundial, e ta haña dominio over di nan alma. Pero e ta ofresé lokual ku no ta di dje pa duna i ku pronto lo wòrdu kitá for di dje. En kambio, e ta engañá i hòrta nan di nan derechi riba e herensia di e yunan di Dios. Satanas tabata punta su mes ku si Hesus tabata e Yu di Dios òf nò. Den e òrdu pa e bai inmediatamente for di einan, el a haña evidensia ku e no por a refutá. Divinidat a flèsh dor di Hesus su humanidat ku tabata sufriendo. Satanas no tabata tin ningun poder pa risistí e mandato. Su kurpa demostrando físikamente ku e tabata yená ku humiashon i furia, el a wòrdu fòrsá pa bai for di den e presensia di e mundu su Redentor. Kristu su viktoria tabata mesun kompletu manera e frakaso di Adam. Di e mesun manera, nos por risistí tentashon i fòrsa Satanas pa bai for di nos. Hesus a haña e viktoria pa medio di sumishon i fe den Dios, I pa medio di e apòstel e ta bisa na nos, Someté boso na Dios. Resistí Satanas, i e lo hui for di boso. Hala serka Dios, i e lo hala serka boso. Santiago kuater versíkulo shete i ocho. Nos no por salba nos mes for di e tentador su poder. El a konkistá humanidat. I ora ku nos ta purba di para den nos propio forsa, nos lo bira un proi di su trampanan. Pero e nòmber di Señor ta un toran fuerte, e husu ta kore drenta den dje i ta sigur. Proverbionan dies ocho versíkulo dies. Satanas ta tembla i ta hui bai for di dilanti di e alma di mas débil ku ta haña su refugio den e nòmber poderoso ei. Ora ku e enemigu a bai, Hesus a kai kansá riba suela, ku e palides di morto riba su kara. E angelnan di shelu a wak e konflikto mirando nan kerido komandante segun ke tabata pasa dor di sufrimentu inekspresabel pa traha un kaminda di eskape pa nos. El a soportá e tèst mas grandi ku nos lo wòrdu yamá pa soportá. E angelnan awor tabata sirbi e Yu di Dios miéntras ke tabata drumé abou manera un ku tabata muriendo. El a wòrdu fortalesé ku kuminda. consola ke mensahe di su Tata su amor i ku e siguransia ku henter shel a triunfia den su victoria. Costumando na bida trobe, su gran curason ta sinti gran simpatia pa e ser humano i e ta sali bai pa dilanti pa completa e trabou ke el a cumisa. Pa no sosega te ora ke e enemigu wordo vence i nos rasa ku a cai wordo redemi. Nunka e prijs di nos redenshon por wòrdu komprondé, te ora ku e rediminan lo para huntu ku e Redentor dilanti di e trono di Dios. E ora ei, segun ku e glorianan di e kas eterno ta rementá riba nos sentidunan, nos lo kòrda ku Hesus a laga tur esaki pa nos, pa e por bira no solamente un eksiliadó for di e kortenan di shelu, pero ke la tuma e rísiko di frakaso i pèrdida eternal pa nos. E ora ei nos lo tira nos koronanan na su pia i halsa nos bos i kanta e kantika kual ta, Digno ta e Lamchi ku a wòrdu matá pa risibí poder i rikesa i sabiduria.